Dan il-programm qed jittella' bil-għajnuna ta' CMYK Advertising, Silvio's Wedding and Events, 1118 Wines u Francesca Attard Portelli.

Int min int? Illum bħalllum niċċelebraw il-ġurnata dinjija tal-mużika fejn kulħadd ikun qed jistenniha u kulħadd jaf biha. Barra jien. Din mhux qed nivvintaha jien tafu kif minix xi bravu tal-MCAST imma ħareġ biha Joel Cohen. Joel kellu żewġt affarijiet għal qalbu ħafna li huma s-sajf u l-mużika. Kien imur jgħid lil sħabu, Ejja guys, beda s-sajf, taf kif, u sħabu ta' ħbieb tal-qalb li huma, kienu jgħidulu, Le men, ħallina, taf kif, aħna għandna x'nagħmlu ta', aħna m'aħniex mużiċisti bħalek. Sfortunatament, bħalma jagħmlu ħafna ġuvintur, Joel mar jibki għand ommu u bejnu u bejn ruħu qal, Din trid tinbidel. U minn hemm mar jiffitta il-pajjiżi kollha bi pjan f'moħħu U qatt idur il-pajjiżi imma kollha kellhom x'jagħmlu, min jiġġieled, min broke u min xebgħa Hesel, tafu kif. Wara ħames snin ifittex hi Heselja fl-1981 sab Ministru Franċiż Jack Long. U minn hemm bdew il-preparazzjonijiet sabiex iħejju festival fi Franza, il-Fête de la Musique. Spjegħtha tajjeb? Aha. U minn dak iż-żmien 'l hawn, kull sena bqajna niċċelebraw il-World Music Day. Issa magħna fl-istudju aħna wkoll biex niċċelebraw dan il-jum tant mistenni, għandna lil Oliver Degabriele, mużiċist Malti bbażat fi Franza u l-Derange, Derange, insomma, aha, band prominenti fix-xena lokali li ma nafx bihom. Issa, minn hawn ħa mmur għall-feature, narawkom dalwaqt. Il-mużika qed tinbidel u qed tagħmel hekk brata li sa issa qatt ma rajna bħalha. L-internet u l-midja soċjali qegħdin jassistu f'din il-bidla qawwija li qed isseħħ. Fejn qabel kellek mużiċisti li kienu jiffukaw l-aktar fuq il-mużika tagħhom, illum l-artisti jridu jirriklamaw lilhom infushom. Għandhom responsabilità li jżommu l-hekk imsejħa image mhux biss kull fejn imorru, Iżda kull fejn jidhru fuq il-midja soċjali, il-ħajja ta' artist inbidlet drastikament. Kull min huwa famuż jinsab taħt il-lenti tal-midja il-ħin kollu, mhux biss meta jkun fil-pubbliku jew waqt xi kunċert, iżda anke fil-ħin liberu tiegħu. L-artisti tal-lum iridu jżommu lilhom infushom rilevanti. Li toħroġ album jew diska darba kull ftit snin m'għadux biżżejjed. Il-mużiċisti rridu jkomplu jibnu l-personalità tagħhom u jibqgħu jinfurmaw lis-segwaċi x'qed jiġri minn ħajjithom. L-artisti ta' qabel ma kellhomx l-għajnuna tal-internet biex ixerrdu x-xogħol tagħhom. Dak iż-żmien ma kienx hemm l-apps u s-siti li għandna llum biex l-artisti jkabbru il-fanbase tagħhom. Dan ix-xogħol kollu kien isir mir-record label tagħhom għal ammont redikolu ta' flus. Minbarra hekk, ir-record labels kienu japprofittaw irwieħhom minn fuq ix-xogħol iebes

huwa rapper Amerikan li għandu biss 23 sena. Ħareġ żewġ albums tul il-karriera tiegħu u tnejn li huma għamlu suċċess kbir madwar id-dinja kollha. It-tieni album bl-isem ta' Coloring Book rebaħ Best Rap Album fil-Grammy Awards tal-2017. Dan l-album huwa l-ewwel wieħed li qatt rebaħ Grammy mingħajr qatt ma saret kopja fiżika tiegħu. Fil-fatt, dan ma jistax jinxtara mill-ħwienet iżda jinstab biss online b'xejn. Minbarra dan, qegħdin ngħixu fi żmien li fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa kulħadd irid jaqsam il-ħsibijiet tiegħu. Kważi kważi hija mistennija li inti għandek taqsam il-memorji tiegħek ma' sħabek fuq il-midja soċjali. Nilqgħukom lura għall-programm Int Min Int. Sa magħna għandna lil Oliver De Gabriele li huwa mużiċist fix-xena lokali u anke internazzjonali. Kollox sew, Oliver? All right, kollox sew. Kuntent li qiegħda. Naħseb, eh? Vera? Jiena insomma, ma ma tafx kif. Mela, ma hiex tagħmel. Mela, għal għal min ma jafx sewwa, inti x'tista' tgħidilna dwarek u dwar il-mużika tiegħek? Mela jiena ndoqq il bass, kuntrabaxx, double bass u electric bass. Ili ndoqq more or less ħajti kollha, studjajt meta kont żgħir, studjajt il pjanu, imbagħad ta' 24 sena xtaqt inkompli nistudja barra, bdejt ndoqq il mużika jazz u mort Pariġi. Mort nistudja Pariġi u l-idea kienet li mmur nistudja sena sentejn imma kif jiġru l-affarijiet bdejt indoqq hemmhekk, bdejt naqgħad proġetti u bqajt hemmhekk sa għadni hemmhekk issa ili tlettax-il sena hemmhekk. U you know, biż-żmien kellhom bdi proġetti hemmhekk, għandi wkoll proġetti Malta, jiġifieri dik hija ħajti more or less. Interessanti għax dħaltli f'xi nofs il-mistoqsijiet kollha. Skużani. Le, m'hemmx għalfejn niċċajta miegħek. Ara, issa li qed tgħidli fuq Pariġi, inti Ilek tgħix ġewwa Pariġi f'għadd li issa. U għalfejn Pariġi? Tipo, x'tista' tgħidilna eżatt dwar il-mużika hemmhekk? Mela, għażilt Pariġi fi żmien kienet l-għażla kienet jew Pariġin jew New York. U r-raġuni kienet għaliex huma żewġ bliet fejn hemm komunità kbira ta' mużiċisti, ħafna studenti, konservatorji tajbin u post tajjeb biex tikber mużikalment. Ovvjament New York, il-kapitali tad-dinja, you know, kienet ħafna iktar diffiċli biex tmur tgħix hemm, biex iġib il-viża, eċċetera, eċċetera. U Pariġi kienet għażla awtomatika għaliex fl-2004, meta mort, kienet is-sena fejn Malta daħlet fil-Unjoni Ewropea. Allura litteralment xtrajt biljett, one-way ticket, Mort għamilt l-audition, ġejt aċċettat u bdejt ngħix hemmhekk. It was as easy as that. Eh, tajjeb, so easy. Relativament easy, għaliex qabli, naf li qabel, qabel l-2004 kelli ħafna ħbieb li kienu qed jistudjaw barra. U ovvjament trid l-iskuża, trid il-visas, trid il trid you know, trid tipprova tagħmel xi forma ta' master xi ħaġa skuża biex tibqa' fil-pajjiż. Fil-każ tiegħi U llum il-ġurnata. Il-każ ġitek easy għax hija kieku. Hija ħaġa. Irdu jaċċettaw kallu għaddiex. Ekku, ekku, eżatt, eżatt. Imma la darba kont hemm fis-sens biex ngħid li ma kelli bżonn l-ebda karti, l-ebda forma ta' dokumenti, ġast mort hemm u bdejt ngħix hemmhekk. Inti tifforma parti mill-grupp Malti Etnika u tikkollabora wkoll ma' bosta artisti Maltin. Kif eżatt Jirnexxielek, imma naf li għedt li issa li ftit ħafna ħesil. Kif issib il-ħin, eżatt? Aha. Tibgħod jgħidulek minn qabel jew? Iva, iva, iva. Eh, sfortunatament minix meta konna meta kont iżgħar kelli ħafna proġetti fejn nirħarsaw kuljum jew kull ġimgħa nkunu fl-istess post. Issa sfortunatament irrid nippjanhom minn qabel dal-affarijiet, jiġifieri meta pereżempju jekk inkun ħandoq ma' l-Etnika jew mal-Brikkuni li huma ż-żewġ proġetti ewlenin li għandi Malta, Irrid nippjana l-affarijiet, jiġifieri naf li hemm il-kunċert, irrid inżomm ftit jiem qabel għall-rehearsals tal-aħħar, irrid inkun naf li ħa jkun hawn dak iż-żmien biex inkun nista' nipprepara l-affarijiet. U l-istess Pariġi. Jiġifieri l-istess Malta u Pariġi l-istess, irrid nara fejn ħa nkun. Jiġifieri tirrikjedi ċertu planning minn qabel. Imma, you know, more or less dejjem nexxilna nsibu nsibu t-tarf, ġieli nkun nista' nirrehearsja inqas milli nixtieq, imma b'xi mod ieħor jirnexxilna. Interessanti. Eh, inti torqod bil-lejlu. Mm, ġili, iva, ġili lejl. Għax biex pers tamlu l-affarijiet kollha. Issa, għandi l-aħħar mistoqsija li kiena. Jiena l-lejla ħanħroġ daqxej ma' tfajla tiegħi. Issa inti, bħala mużiċist, taf xi post hekk kif ta' battajt id-doqqu daqxej irid diski relaxek, ċilta, il-bażja. Eh, Malta, ara, Malta bħalissa li nista' nissuġġerilek u t-tfajl tiegħek ħadu l-pjaċir żgur, hija hemm ħafna postijiet, vera postijiet sbieħ il-belt qed jiftħu, I mean il-belt qed tiffjorixxi f'ħafna aspetti u hemm fl-aħħar, Malta u għandi ngħid fl-aħħar għaliex jiena xi ħaġa li ħaġa ġdida, qed jinfetħu postijiet li l-focus tagħhom hija l-mużika. Fis-sens ta', hemm ħafna postijiet wine bars u cafés fejn il-mużika jkun hemm grupp idoqq ġo kantuniera u n-nies jieklu. Imma issa qed ikun hemm jiftħu postijiet fejn Tista' tmur tisma' l-mużika waqt li jkun iddoqq il-band ibaxxu d-dawl u l-focus hija l-mużika. Il-mużika. Ġifieri iktar qisu club milli iktar wine. Eżatt, eżatt. Sa fl-aħħar about time. Sa fl-aħħar, iva. Jiena, Oliver, nixtieq ningrazzjak. Grazzi lilek. Ħadt pjaċir sirt nafek. Pjaċir tiegħi. Nispera li wara llejla jiena nibqa' mat-tfajla tiegħi. Issa minn hawn aħna ħa mmorru għal feature ieħor u sewwa. Ok. Thank you ħafna Oliver u good luck għal pjanijiet tiegħek. Thank you. Thank you. Ta' 12 sena, oħti deċidiet li toħodni Festival Ingilterra, kien rock u ħadim nisa bħala surprise u tlajna insomma u rqadna f'hostel u mbagħad il-lejl ta' wara kien il-ħamis morna biex nikkampjaw fil-campsite. Imma t-ticket ma qrajniex sew u t-ticket kien jgħid li suppost inkunu għedin hemmhekk il-ġimgħa. So kellna nsibu mod fi ħanordu u l-unika post li kien hemm available kien it-train station. Għamilna lejl sħiħ fi train station ħossu l-bar nibżgħu l-ħajja l-affarijiet. Laqda morna l-campsite u l-unika post li kien fadal kien taħt is-siġar viċin il-passaġġi. Bħala tlettim vera kienu tlettim zbi, għax ħadna pjaċir, kien hemm ħafna nies, biżna flimkien, kantajna, iltqajt ma' nies ġodda li ħobbu mużika u iltqajt ma' bands ġodda għax kien hemm ħafna bands differenti, kien hemm ħafna stages. Fl-aħħar imbagħad ħanċel għalaq sew il-festival, beda ħażin u spiċċa ħażin. Peress li kienet l-aħħar lejl, nies xorbu ħafna u kien hemm ħafna fis-sakra, dew qabdu n-nirien, qalb it-tined fejn mhux suppost, kienu qegħdin jaqbdu l-arbli u jredduhom u bdew jaqgħu l-bozot, il-pulizija ġew, oħti kienet fit-tinda bdejt ngħidilha li rdu niċċaqlu għax għandna problema din fil-post fejn kienet kemm ħafna ġlied. U ma kienet wisqajjinhom biex dik ħasi ħasbet li qed nasaġġerhom u fl-aħħar indenja truħa toħroġ barra mit-tinda u rat li li kont qed ngħid kienet vera li rridu nħorġu minn hemmhekk għax konna din fil-periklu. U f'temp ta' sekonda, żarmajna t-tinda, ressaqnija l-barra, għalaqna kollox ta' malajr u tlaqna niġru biex nevitaw il-pulizija, x'kienu anka l-pulizija bit-tarki u n-nis jġildu kontra pulizija. Imma esperienza kienet tal-ġen, imma u ma waqfitnix nerġa' l-boħra nerġa' mmur nisma' l-mużika ma ġobbarra Saturday xi qomt smajt Red Hot Chili Peppers u jogħġbuni ħafna. U kon ġust laqt niġri kemm folla kbira ġifieri għalihom. Mbagħad tasal hemmhekk kont naqal Zep Point għal skoprejt li kienet tribute band tagħhom ma kienx actually ehm, Red Hot Chili Peppers. Mba insomma, Saturday flasġija naħseb kien hemm Kasabian, rqadna insomma frodu omna u aħna uħerġin biex imorru lej is-center. smajna l-Green Day u t-trixxi tribute band oħra. Numbat eh, waqt li nduru flasġija ġewwa ġenwa mis-center skoprejna li actually kienu Green Day u tlift Green Day ġifieri. Dak il-feeling fuq ġewwa meta kulħadd ikanta f'daqqa jisu tħoss roda ġewwa ma qas nista' niddeskrivija. Anka ngħidha issa wkoll jaqbad nil-bajt. Kien nofs il-lejl, diġà kont hekk lesta s-sodda. Deċidew li ħa jmorru klabb naqa' hekk heavy miġbuta techno u għadt forsi nqum naqa' imma spiċċajt irqadt mal-ispeaker. Imbagħad qajjimni l-cleaner, spiċċajt hekk mort id-dar xi sitta filgħodu niltaqa' m'ommi biex nara tagħmel il-breakfast. Kont qed party vera heavy hekk kien ilu għaddej għal xi ftit sigħat U baqa' dej sattar tu xin bdiet tila x-xemx hekk inqata' d-dawl, inqata' kollox, mużika daw kollox, dlam ċappa, ħlief ovvjament id-dawl tax-xemx. U insomma dak il-ħin ovvjament in-nies nħasdu kulħadd jieku ġara ġara ma mbagħad xi ngħadda ftit sekondi u ma ġiex lura xejn. Ehm, minn flok qabdu jirrabjaw jew taf kif jilletikaw ma l-organizzaturi. Ehm, qabdu jkantaw eh, dik id-diska xemx, kullħat li kanta fejn, ovvijament kullħat diska li kullħat jaf, u insomma kullħat beda jkanta, everyone joined in, volja ġar li ġar xorta parti spiċa fuq nota tajba.

U l-mistednin li għanna issa huma band lokali bl-isem The Ranch. Ġat kellna fuq għadija kux The Ranch u The Ranch. Insomma, eh, isem mux ta' soltu ma taf kif daw il-bands dejjem joħorġu b'xi isem stramp. M'għandix idea. Eh, issa mela, nistaqsija l-ewwel waħda. Min hu l-Papa hawnhekk? Tipo, lil min ħa nindirizza? Eżatt, lil min ħa ngħidhom l-mistoqsijiet jiena? Min hu l-Papa? Hawn xi ħadd il-Papa? We're quite progressive. So let's say that, you know? Ma hawnx ħadd li forsi hu jieħu l-lead ta' kollox? Qed nara ħadd jħares lejja. Nassumi li daj. Mela mistoqsijiet lilek ħa ngħidhom jien, ara. Qed narah hekk pulit, ok. Mela, ara, x'tistgħu tgħidulna issa fuq Direnġ, tipo, kif bdejtu, x'għamiltu? Minn għandek, Eric. Kif bdejna, all right. Mela, bdejna tliet snin ilu. Ħadd minnhom daw kienhom fil-band. All right, all right. Dan nafu b'xi, ma nafx,

We're very much trying to stretch the boundaries and really be what we believe what we want to show. Tmur tmur tmur ma' oltre u tagħmlu iktar affarijiet li tħobbu intom. Eżatt. Ma tagħtux każ fis-sens il-popolarità u hekk. Intom f'liema direzzjoni Tixtiequ tieħdu l-album li jmiss, nispera li mhux għal ġol ħajt. Le, world, round the world, u. Mela, tissuq tmorru. For sure. Alright, ok, stra. Aw, tajja, fis-sens jiena nemmen li għandek tara kbir biex inti timxi l-qoddim, jiena hekk nemmen ukoll. Ma mhux tara ħafna ma tkun iktar down to earth. Issa, jiena bejnietna smajt li

You know, it's... Eh, ok, ah, interessanti. Mela fil-kas mbagħad nitkellmu naqajna u inti forsi nibda nikrik miegħi. Qed tifhem? Mela, dak kien kollox illum għal ħadd gost nintaqa' magħkom, xtaqt li iktar ħin. Issa minn hawn ħammorru għal pawża qasira. Narawkom dal-waqt.

Wind instrument? Ma ħsibx li nista' ngħid daqshekk għaliex. Inkun cello għax iċ-cello jindaq bej il-koxox. Naħseb taqblu, l-vjolin kelli nkun Synthesizer, b'xeba' knobs. Jekk naqa' komplikati, jridu jdawru lin-knobs u ninbidel skont il-bżonn.

Fix you, fix me. L-ikbar żball li għamilt jien tfejt id-diski. Kell ħafna stress u qabel ma tlajna ndoqqu taj daqqa ta' fon mejda u frekċer jgħid subajja. F'nofs tieċ fil-first dance kellna nif u nerġa' nibdew l-ar ħaġa li tlar tibla dak il-ħin imma ma rġax Kont Christmas concert tal-iskola sekondarja u Eħe kien hemm kien hemm sala kbira, ħafna qisu sort of thirteen year olds to fifteen year olds u jien tista' timmaġina tipo l-ewwel darba li ħa ndoqq kont waħdi acoustic vera qed nibża' qalbi tħabbat u hekk. Insomma, u l-gitarra qatt ma kienet inqatgħatli string qabel. U dikinhar iddeċidiet tinqata' string u quddiem Ma nafx kemm il-tfajla tipo ta' dik l-età qed nqatgħet lil G-string. Deskrivi l-mużika tiegħek f'kelma waħda. Differenti. Espressiva. Żvok. Buzz. Storbju. Fuzz. Ħesil. Nixtieq niddeskriviha li hija sexy music. Esperimentali forsi. Groovy. Truthful man. Vera bipolar. Enerġetika li I sum it all up into one into one word. Wasalna għall-aħħar tal-programm. Kif jgħidu kull bidu għandu tmiem. Jiena ħa noqgħod fuq is-suġġeriment li qalli Oliver De Gabriele u ħa nieħu t-tfajla f'post relax, infatti ħa nparpar l-hemm għax għandi x'nagħmel. Nixtieq nirringrazzja lilkom talli segwejtu dawn il-ħames programmi tagħna, lil Tal-MCAST talli afdaw fija u Infatti issa se nagħlqu b'live performance mingħand The Range. Grazzi ħafna u nispera nerġa' narakom.